Mongol atlılarınıń tuyaqları astında dúnya lárzege kelgende Shıǵıstıń eń ullı qalaları, Buxara, Samarqand hám Úrgensh qarabaxanaǵa aylanıp, Tuwran ústinen jańa waqıya, húkimdarlıq ete basladı. Ótmishtegi ullılıq kúnleri astında mongol imperiyasınıń eń sırlı hám qarama-qarsılıqlı dúzilislerinen biri Shaǵatay ulısı qáliplese basladı. Bul tek ǵana Shıńǵıs xannıń ulınıń múlki emes, al mongol nızamları, sonday-aq, islam dástúrleri hám jergilikli xalıqtıń qarsılıq ruwxı aralaskan hákimiyat tájiriybexanası edi. Bul jerde ayawsız reformalar da, keskin kóterilisler de, jáne de qatań ulıs tártipleri de, ǵárezsiz pikirlewdiń dáslepki búrtikleri de payda boldı. Shaǵataydıń ózi ullı jeńimpaz sıpatında dańqqa erisiwge umtılmaǵan bolsa da, ásirler dawamında Oraylıq Aziyanıń kelbetin belgilep bergen mámleketlik miyrastı qaldıra aldı dewimiz múmkin. Bul dáwir Máwrınnaxr hám onıń xalqınıń táǵdiri sheshilip atırǵan dáwir haqqında, sonday-aq óz hákimiyatın saqlap qalıwǵa urınǵan yamasa oǵan qarsı shıǵıwǵa háreket etken, adamlar haqqında. Shaǵatay ulıstıń tek ǵana imperiya quramında emes, al mádeniy hám siyasiy ózgeshelik ushın gúres maydanına aylanǵanınan derek beredi. Siziń aldıńızda boysındırıw hám de qarsılıq kórsetiw aralıǵındaǵı tariyx payda bolıwına tayarsız ba? Olay bolsa biz baslaymız.

pútkilley qarabaxanalarǵa aylandı. Shıǵısta dańqı ketken áyyemgi hám abat qalalar, sonıń ishinde, Buxara, Samarqand, Úrgensh, yaǵnıy Gúrgench, Xojent, Marv, Termiz, Nisa, Balx hám de Nishapur hám basqa da qalalar qarabaxanalarǵa aylandırıldı. Marvtaǵı qalanı suw menen támiynlewshi Sultanband, jáne de Balxab dáryasındaǵı Bandi Amir, Samarqand qalasın suw menen támiyinleytuǵın jalǵız bóget qorǵasın nawalardıń xámmesi Shıńǵısxannıń buyrıǵı boyınsha buzıp taslanadı. Sonıń ishinde, Balx hám onıń átirapı altı ay dawamında suw apatshılıǵın basınan keshirdi. Samarqandtıń tiykarǵı xalqı, buxaralılardıń kópshiligi jáne de Úrgensh hám Marv sıyaqlı úlken qalalardıń xalqı tuwılǵan qalaların ya tárk etti, yaki qırıp taslandı. Basqınshılar birinshi ret joqarı mádeniyatlı xalıqtıń ilim-pán hám qurılıs tarawındaǵı jetiskenliklerin, sonday-aq joqarı dárejedegi ónermentshilik, sawda-satıq hám de suwǵarma diyqanshılıqtı usı úlkege kelip kórdi. Sonday-aq basqınshılıqtan soń Shıǵısta dańqı ketken zergerlik, qural-jaraq islep shıǵarıw, názik gezlemeler toqıw, naǵıslı beshpentler islep shıǵarıw hám basqalar joq boldı. Oazislerde suwsızlıqtan jerler qurǵap, diyxanshılıqqa apat keldi. Jáne de bir neshe ásirlik tariyxqa iye bolǵan ataqlı sawda jolları jabıldı. Sonday-aq, ilim-pán, mádeniyat wákilleri xorlandı, tiri qalǵan xalıq bolsa zulımlıq hám zorlıqqa, ashlıq hám jarlılıqqa máxkum etildi. Shıńǵısxan tiri waqtında-aq óz ullarına múlklerin ulıs etip bólip beriwdi baslaǵan edi. Bir mıń eki júz jetinshi jılı-aq úlken ulı qol astında Selenga dáryasınan Irtishqa shekemgi jerler múlk etip berilgen edi. Shıńǵısxannıń óliminen aldın basqa ullarına da túrli basıp alınǵan jerlerdi ulыс etip bólip berdi. Usı bólistiriwge muwapıq Altay tawlarınıń qubla shegaralarınan Ámúdárya hám Sindke shekem bolǵan jerler Shaǵatayǵa miyras, múlki etip berilgen. Shıńǵıs xan tiri waqtında-aq xorezmli belgili sawdager, mongollar xızmetinde uzaq waqıttan berli jumıs islep atırǵan Maxmud Yalovıchtı Mawrınnaxr nayıp etip tayınlaytuǵının bildirgen edi hám ol tez arada Mawrınnaxr nayıbı etip tayınlandı. Onıń qarargahı bolsa Xojen qalasında jaylastı. Maxmud Yalovıch tuwrıdan-tuwrı Ullı qaǵanǵa boysınar edi. Sol sebepli Mawrınnahır basqarıwı tiykarınan Ullı qaǵan qolında edi. Shaǵataydan bolsa tiykarınan Jetisuw ǵam El suwı dáryası ha ózine iyelik etken. Tariyxshı Jamal Qarshiydiń jazıwına qaraǵanda Shaǵatay múlkiniń tiykarǵı bólegin quraǵan aymaq Jetisuda jaylasqan hám El Alarǵu dep atalǵan. Onıń tiykarǵı qalası Iliy oypatındaǵı Almalıq edi. Shıǵataydıń óz ulısınıń turmısın jaqsılaw ushın islegen ayırım baslamaları belgili. Mısalı, onıń buyrıǵı menen shıǵıs úlkelerdi Iliy oypatlıǵı menen baylanıstıratuǵın úlken jol qurıladı. Jol Shıǵıs Túrkstannan Úrimshi, Manas hám Talkiy oypatı arqalı Eli oypatlıǵına ótedi. Bul ushın bir qansha jerlerde taslar tasıp, taw toǵayınan qırq segiz kópir ornatıladı. Bul kópir óz dáwiri ushın jeterli dárejede keń bolıp, onıń ústinen bir waqıttıń ózinde eki arba óte alatuǵın edi. Sonday-aq, Almalıq janında kók tawlarına jaqın bolǵan aymaqta Quyash degen jerde Chaǵatay Qutluıq awılına tiykar saldı. Bul jerde onıń jazǵı qararǵahı jaylasqan edi. Ol qıstı Ili oypatındaǵı Merawzik ila aymaǵında ótkeretuǵın edi. Ili wálayatı Shaǵataydıń óliminen keyin de ulus hákimiyatınıń orayı bolıp qaldı. Shaǵataylılardıń áskeriy qararǵahı Tekes oypatlıǵında jaylasqan hám Uluxiev, Ullı úy dep atalǵan Qan shańaraǵınıń eń úlken sıpatında ákesi hám aǵası joshı qaytıs bolǵannan keyin, yaǵnıy bir mıń eki júz jigirma jetinshi jılı Shaǵatay sózsiz tek óz ulısına ǵana emes, al Mongolstanda da úlken wákilliklerge iye boldı. Onıń inisi Ugedey ullı qaǵan bolsa da, aǵasınıń jas ózgesheliklerinen esapqa alıp, onıń húrmetin ornına qoyar edi. Rashiddin Oktay dáwirinde, yaǵnıy bir mıń eki júz jigirma toǵız hám bir mıń eki júz qırq birinshi jıllar aralıǵında Shaǵatay úlken huqıqlarǵa iye bolǵanlıǵın jazıp qaldıradı. Pútkil imperiya boylap ullı xannıń qararları, onıń másláxatı hám razılıǵısız huqıqıy kúshke hám hesh qanday áhmiyetli tásirge iye bolmaǵan. Sonday-aq, musılman hám qıtay dereklerinde aytılıwınsha, Shaǵatay awır, salmaqlı adam bolǵan jáne de gúwalar onıń júzinde hesh qanday kúlki bolmaǵanlıǵın jáne de ol óziniń qatań sózleri menen qol astındaǵılardı ruwxlandırıp turatuǵınlıǵın tastıyıqlaydı. Shıńǵısxannıń yasaq qaǵıydaların júdá jaqsı bilgen Ishaǵataydı zamanlasları yasaq qorǵawshısı dep te ataydı. Sonday-aq, mongol nızamları hám musılman ádetleri kóbinese qarama-qarsı kelgenlikten, yasaqqa qatań ámel etken Shaǵatay islam dinine jaqsı múnásibette bolmaǵan. Bir mıń eki júz qırq ekinshi jıldıń basında óz inisi Oktay qaytıs bolǵannan soń Shaǵatay da qaytıs boladı, yaǵnıy aradan kóp waqıt uzamastan. Rashidiydiń jazıwınsha Shaǵataydıń segiz ulı bolǵan. Shaǵatay tiri waqtında óziniń miyrasqorı sıpatında. álbette dinastiya wákilleriniń razılıǵı menen tuńǵısh ulı yaǵnıy bir mıń eki júz jigirma birinshi jılı Hindi Kushtaǵı Bamiyan sawashında qaza tapqan Mutugenniń perzentleriniń eń úlkeni bolǵan Qara Xulagunı tayınlaydı. Ullıqaǵan Oktay hám Shaǵataydıń ólimi mongollar imperiyasınıń jaǵdayın jáne de qıyınlastıradı. Yaǵnıy bes jıl dawamında hákimiyat ushın gúres, tınıshsızlıq kúsheyedi. Bul dáwirde húkimdar rolin Oktaydıń jesiri Tóregeni atqaradı. Bir mıń eki júz qırq altınshı jılı Qurıltayda Oktaydıń tuńǵısh ulı Góyúk ullı xan dep járiyalandı, sonday-aq Shaǵataydıń aqlıǵı Qaraqulagu taxttan túsirildi hám jańa ullı xan menen bekkem doslıq baylanıslarına iye bolǵan Shaǵataydıń ulı Esumonke Shaǵatay ulısı taxtına otıradı. Sonday-aq, taxt basında Esu Monke turǵan bolsa da, ol qol astındaǵı hayalı Tukashi barlıq ulıs-úleslerin basqarıp barǵan. Búyik xannıń qısqa húkimdarlıǵınan keyin jáne hákimiyat ushın gúres baslanıp ketti. Ullı mongollar imperiyasında Josh hám Tulu áwladları ózine tán tónkeristi ámelge asırıp, bir mıń eki júz eliw birinshi jılı Tuludıń úlken ulı Monkeni imperiyanıń Ullı qaǵanı dep járiyaladı. Jańa ullı xannıń hákimiyatqa keliwi qanlı quwdalawlar menen baslandı. Móńkege qarsı pitne shólkemlestiriwde ayıplanǵan Shaǵatay hám Úgedey xanzadaları bir bólegi óltirilgen yaki mámleketten shıǵarıp jiberilgen. Pitneshilerge sheriklikte gúman qılınǵan áskeriy basshılar ólim jazasına buyırıladı. Ulıslar, sonıń ishinde, Shaǵatay ulısı da rásmiy bolsa da óz barlıǵın saqlap qalǵan. Ullıqaǵan Móńke Shaǵatay ulısı taxtında bolǵan Esuw Móńke ornına Qara Xólegu-nı qaytadan ulıs húkimdarı etip tayınlanǵan. Biraq Qara Xólegu Monǵolstannan Iliyge qaytıp kiyatırǵanında qaytıs boladı. Sonnan keyin Ullı qaǵannıń kelisimi menen Marhumnıń jesiri Úrgeni ulısqa húkimdar boladı. Ámelde hákimiyat Tuluu hám Joshi áwladları arasında bólinip, Úgedey húkimdarlıǵı dáwirinde bolǵanınday basqarılmaydı, endi Shıǵatay ulısında eki tárepleme hákimiyat júzege keldi. Ullı xan Monke hám Joshi ulısınıń basshısı Batu xan tásir sheńberleri arasındaǵı shegara Talas hám Shuw dáryaları aralıǵındaǵı dalańlıqtan ótken. Rashiddinniń maǵlıwmatlarına qaraǵanda, Shıńǵıs xannıń óliminen soń Shıǵatayǵa tórt mıń ásker berilgen edi. Olardıń basshıları óz gezeginde Barlas, Jalayır, Qawshın hám Arlat. qáwimlerinen bolǵan. Ibn Arabshaqtıń jazıwınsha, qáwshınlar Ámúdáryanıń arqasında, Buxaranıń shıǵıs bóliminde, barlaslar Qashqadárya oypatlıǵında, arlatlar Afganstannıń arqasında jaylasqan. Keynala Mahmud Yalavach ta óz siyasatı boyınsha usı qáwimlerge súyenip. is kóretuǵın edi. Misli kórilmegen jábir-zulım, xalıqtıń xorlıq hám jarlılıq qursaǵına taslanıwı, salıqlardıń hádden tıs artıwı miynetkesh xalıqtıń kúsh-quwatın qurttı. Xalıqtıń arasında mongollardıń zorlıǵı hám zulımlıǵına qarsı narazılıq háreketi barǵan sayın kúsheyip, bul narazılıq ásirese bir mıń eki júz otız segizinshi jılı Mahmud Tarabiy kóterilisinde óz kórinisin taptı. Bul azatlıq kóterilisi bir mıń eki júz otız segizinshi jılı Buxaradan úsh farsax, shama menen on segiz, jigirma bir kilometr, uzaqlıqtaǵı Tarap awılında baslandı. Bul kóteriliste mongollar hám jergilikli aqsúyekler zulımınan ahwalı awırlasqan ónermentler, deyxanlar hám jarlı xalıq, Ásirese, belsendi qatnasadı. Kóteriliske bolsa tiykarınan Tarab awılınan bolǵan elek soǵıwshı ónerment usta Maxmud Tarabiy basshılıq etedi. Dereklerdi keltiriwinshe, Maxmud Tarabiy soqır hám maxaw, sonday-aq, basqa da sozılmalı keselliklerdi emlep, xalıq arasında óz káramatına iye shayx sıpatında belgili bola baslaydı. Buxaralı aqayıt, diniy ilim alımı, Belgili shayx Shamsiddin Maxbubiy Maxmud Tarabiydiń artıp baratırǵan abıray-mártebesin monǵollarǵa qarsı gúres jolında paydalanıwǵa háreket etedi. Atap aytqanda, Maxbubiy Maxmud Tarabiydiń aldına kelip oǵan, Ákemnen esitken men, Buxaranıń bir awılınan pútkil álemdi zulımlıqtan azat etetuǵın bir adam shıǵadı, sol adamda bar barlıq belgilerdi sende kórip atırman, sıyaqlı sózler arqalı Tarabiydi kóteriliske shaqıradı. Sonı da aytıp ótiw kerek, mongol basqınshılıǵı nátiyjesinde Mawrınnaxrda diniy ulamalardıń abırayı júdá tómenlep ketedi. Ásirese, hákimi mutlaq dárejesindegi abıray-mártebege iye bolǵan Buxara ulamaları ushın bul jaǵday júdá erisi kórinetuǵın edi. Shamsiddin Maxbubiydiń maqsedi Tarabiy arqalı jańa saltanat qurıw hám eski múmkinshiliklerge qayta iye bolıw edi. Maxmud Tarabiy dáslep óz awılında basqınshılıqlar zulımlıǵına qarsı otlı shaqırıqlar menen shıǵadı. Buxara aymaqların qadaǵalawshı topar hám mongol basqaqları yaǵnıy jergilikli hákimler Maxmud Tarabiydi joq etiwge umtıladı. Atap aytqanda, olar Maxmud Tarabiyge ıqlas qoyǵan múrid kórinisinde onıń aldına barıp, Maxmudtı Buxaraǵa barıwǵa kóndiredi. Biraq olardıń Sarıpul kópirinde Tarabiydi tutıp óltiriwge bolǵan urınıwları biykar ketti. Nátiyjede Maxmud Tarabiy Buxaraǵa aman-esen kirip keledi. Qalada onıń átirapında kóplegen tarapdarlar jıynala baslaydı. Óz átirapına jıynalǵan kóterilisshilerge múrájat etip, Háy, xaq talapları, qashanǵa shekem kútemiz? Intizarlıq tartamız. Jer júzin Qudaydan qorqpaytuǵınlardan tazalaw lazım. Kimniń qanday quralǵa shamas kelse, qılısh pa, sadaq pa, tayaq pa, qolǵa alsın, ilajı barınsha Táńirden qorqpaytuǵınlardan birewin de tiri qaldırmaw lazım degen sózleri menen xalıqtı azatlıq gúresine shaqıradı. Sol waqıtta Shirazdan áskeriy qurallar artılǵan kárwan Buxaraǵa kelgen bolıp, kárwandı iyelep alǵan kóterilisshıler sol arqalı qurallanıp aladı. Kóterilis kúsheyip baratırǵanın Xalıq kóterilishler tárepine ótip atırǵanın kórgen mongol no yonları Mawrınnaxr hákimi Maxmud Yalavachtan járdem sorawǵa májbúr boladı. Maxmud Darabi óziniń kóplegen tárepdarları menen Buxara tárepke jol aladı. Tariyxshı Atamalik Juvayniy Maxmud Darabi haqqında bılay dep jazǵan edi, Ol abıraylı, bay dáwletli adamlardı qorladı. Masqara etti, óltirdi, olardıń bir bólimi bolsa onnan qashıp qutıldı. Al ol ápiwayı xalıqqa hám gezendelerge kerisinshe iltipat hám miyrim, shápáát kórsetti. Haqıyqatında da Mahmud Tárábiy Buxara xalqına múriwbet úlgilerin kórsetken, al Buxaradan qashqan mongol áskerleri hám buxaralı aqsúyekler bolsa Karmanaǵa kelip baspana tapqan edi, olar bul jerge kelip belgili bir kúsh toplap Mahmud Tárábiyge qarsı áskeriy júris baslaydı. Bunnan xabar tapqan Maxmud Tarabiy bolsa dushpanǵa qarsı gúresiw maqsetinde qala shetinen Karmana jolına úlken áskeriy kúsh penen shıǵadı. Eki ortada bolǵan qatań sawashtan keyin basqınshılar keyin sheginedi hám jeńiliske ushıraydı. Qozǵalanıshlar mongollardı Karmanaǵa shekem quwıp barǵan. Dereklerde aytılıwınsha bul sawashta Mongollardan on mıń adam qırıp taslanǵan. Solay bolsa da, bul jeńisli sawashta qozǵalań basshıları bolǵan Maxmud Darabiy hám Shamsiddin Maxbu biyler de qaza tapqan. Sonnan keyin qozǵalańshılar qaza tapqan Maxmud Darabiydiń ornına onıń inileri Muxammed hám Áliydi basshı etip saylaǵan. Biraq bul jańa basshılardıń áskeriy tájiriybeleri bolmay, xalıq olardı jaqsı tanımaǵan, olar jámiyet ishinde abırayǵa iye emes edi. Bul bolsa qozǵalanıń barısına unamsız tásir kórsetti. Aradan bir hápte ótpey-aq qozǵalańdı bastırıw ushın mongollardıń Elduz, Noyan hám Chaǵan qorshı basshılıǵındaǵı jańa áskeri jiberilgen. Eki tárepleme sawashta Maxmud Tarabiy tárepdarları pútkilley qıyratılıp, eki tárepten jigirma bir mıńnan aslam jawınger qaza tapqan. Maxmud Tarabiy basshılıǵındaǵı bul. Xalıq azatlıq qozǵalańı xalqımızdıń azatlıq gúresleri tariyxında ózine tán iz qaldırdı. Ol eń aldı menen basqınshılar hám olar tárepine ótip ketken jergilikli aqsúyeklerdiń ulı mazlumlıǵına qarsı kóterilgen qozǵalań edi. Bul azatlıq qozǵalańı mongol basqınshılarına olar qansheli ayawsız dúzim ornatpasın, xalıq bárqulla óz ana watanı azatlıǵı jolında gúresten bas tartpaytuǵının kórsetti. Hákimiyatta bul háreketten ózleri ushın belgili juwmaqlar shıǵarǵan, sonıń ishinde basqaqlar tárepinen jıynalınatuǵın salıq hám ulponlardı tártipke salıwǵa háreket etti. Mahmud Tarabiy qozǵalańınan keyin Shaǵatay jergilikli nayıplarǵa da ilajlar kórgen. Atap aytqanda, qozǵalańdı bastırıwǵa ázirlik etken dep esaplap, Maxmud Yalovactı Mawrınnaxr nayıblıǵınan shetletip, onı ulus aymaǵınan shıǵarıp jibergen. Tez arada ullı qaǵan Oktay onı Dasin, yaǵnıy Pekinge qala nayıbı etip tayınlaydı. Sonnan keyin Mawrınnaxr nayıbı hám ijrasshısı sıpatında Maxmud Yalovactıń ulı Masudbek tayınlanadı. Ol ólimine shekem, yaǵnıy bir mıń eki júz seksen toǵızınshı jılǵa shekem Usı lawazımdı iyelep turadı. Joqarıda atap ótilgenindey, Maxmud Yalovach hám keyin ala onıń áwladları da Mawrınaxr hám Shıǵıs Túrkstan aymaǵında Shaǵatay ulısı basqarıwında úlken abıray hám orınǵa iye bolǵan. Shıńǵıs xan tiri waqtında xorezmli belgili sawdager, mongollar xızmetine kópten berli jumıs islep atırǵan Maxmud Yalovachtı Mawrınaxr nayıbı etip tayınlaytuǵının bildirgen edi hám ol tez arada Mawrınaxr nayıbı etip tayınlanǵan. Onıń qarargahı bolsa Xojen qalasında jaylastı. Sózsiz Maxmud Yalavaj iri hám bay sawdager bolıp, dereklerdiń gúwalıq beriwinshe onıń baylıǵı sonshelli kóp bolǵan hátte ol pútkil Mawrınnahırdan alınatuǵın salıqtı aldınnan tólewi múmkin edi. Onıń qol astında mongollardıń tayanıshı bolǵan salıq jıynawshı mongol basqaqları, jergilikli hákimler, daruǵalar, Áskeriy basqarıwshılar hám bir qansha mongol áskeriy otryadları bar edi. Maxmud Yalovachqa salıq túsimlerin turaqlı qadaǵalaw, úlkede mongollarǵa qarsı ǵalayan bolıwınıń aldın alıw juwapkershiligi júkletilgen edi. Sonıń menen birge Maxmud Yalovach tuwrıdan-tuwrı Ullı Qaǵan Oktayǵa boysınatuǵın edi. Kelip shıǵıwı Xorezmnen bolǵan sawdageri Maxmud Yalavash bir mıń eki júz on segizinshi jıldan aldınıraq Shıńǵısxannıń xızmetine kirgen bolıwı itimal. Yaǵnıy sebebi sol jılı mongol húkimdarı onı basqa túrkstanlı sawdagerler menen birge Xorezmshax sultan Aláwıddin Muxammedtiń sarayına elshi sıpatında jiberedi. Maxmud bir mıń eki júz jigirma birinshi jılı Shıńǵısxan tárepinen Ǵaznada birinshi márte dúrúǵash etip tayınlanadı. Bir mıń eki júz jigirma toǵızınshı jılǵa kelip bolsa, jańadan saylanǵan Ogedey xan Maxmud Yalovactı Máwrınnahır, Túrkstan xámde Uyǵırstannıń birinshi hákimi, sahib diywanı etip tayınlaydı. Saltanatlı oyın-zawıqlar, zıyapatlar hám qımbat bahalı sawǵalar menen óziniń saxıylıǵın kórsetken Maxmud Yalovach Tez arada Ogedeydiń itibarın qazanadı hám bunnan paydalanǵan halda onıń Mawrannahrdagı siyasatında bir qatar jeńillikler alıwǵa erisedi. Mahmud Yalovachtıń háreketleri nátiyjesinde tınısh xalıq áskeriy jıyımlardı tólewden azat etiledi, sonday-aq sharwa salıǵı qatań gúmis salıǵı menen almastırıladı. Bir mıń eki júz otız segiz, bir mıń eki júz otız toǵızınshı jılları ol buxaralılardıń sátsiz kóterilisinen keyin xalıqtı, mongol áskerleri tárepinen qırıp taslanıwınan saqlap qaladı hám bul bir sóz benen aytqanda Shaǵatayǵa onsheli maqul kelmeydi hám ol óz lawazımınan azat etiledi. Onıń ornına ulı Masulbek Mawrınnahırdaǵı qaǵan nayıbı etip tayınlanadı. Sonnan keyin Mahmud Yalavaj ullı qaǵan Ogedey buyrıǵı menen Arxa Qıtayǵa nayıp hám de yarǵıwshı, nazir, etip jiberiledi. Keyinirek Pekin qalasına. Bunıń tiykarǵı sebeplerinen biri sonda, Ugedey bir mıń eki júz qırqınshı jıldan baslap arqa Qıtayda jaqsı dáramat alıwǵa qazıǵıp qalǵan edi. Sol sebepli de Elwei Chutsaydıń ornına jaqsı qarjılıq bilimlerge iye bolǵan Maxmud Yalavach jóneltiriledi. Mahmud Yalovachtıń arqa Qıtaydaǵı qarargaxı Beyjing, yaǵnıy Pekin qalasında bolıp, ol Qıtayda da bir qansha jańa basqarıw usılları hám salıqqa tartıw sistemasın islep shıǵadı. Sonıń ishinde, salıqlar endi natura ornına gúmiste alına baslaydı. Sharwashılıq ushın salıq engizildi. Bir mıń eki júz qırq birinshi jılı Oktay qaytıs bolǵannan keyin, Yalovach siyasiy quwdalawǵa ushıraydı. Oktaydıń xayalı Tóregene Yalovactı qamaqqa alıwǵa háreket etedi. Biraq Maxmud Malikeniń tásirinen uzaq bolǵan Oktaydıń ulı Xoteng aldına qashıp ketken. Sonday-aq, onıń ulı Masudbek te Batu janınan siyasiy baspana izlewge májbúr boladı. Tek bir mıń eki júz qırq altıncı jılı taxtqa kelgen Góykuk xan olardı eski lawazımlarına qaytarǵan. Bir mıń eki júz qırq segizinshi jılı Góykuktiń erte ólimi olardıń poziciyasına tásir etpedi. Olar dáslepki waqıttan-aq Munkenniń saqlanıwın qollap-quwatlaydı hám dáslep iyelep turǵan joqarı dárejedegi lawazımın saqlap qaladı. Maxmudtıń kelip shıǵıwı boyınsha shet el wákili bolǵanlıǵı hám onıń Qıtaydaǵı salıq siyasatı jergilikli ámeldarlar hám de ayırım sulala wákillerine Jaqpaytuǵın edi. Sol sebepli Maxmudtıń siyasiy qarsılasları konfuciylik tiykarlarına tárbiyalanǵan Qublaydı qollap-quwatlawshı etip aladı. Bir mıń eki júz eliw ekinshi jılı Qublay Maxmudtı sud qadaǵalawı waqtında gúmanlanıwshılardı óltirgeni ushın sınǵa aladı. Nátiyjede Múńke tárepinen jumıstan bosatılǵan Maxmud Yalavaj kóp ótpey Qaytıs boladı. Masudbek bir mıń eki júz eliw toǵızınshı jılı Múńke qaytıs bolǵanǵa shekem Túrkstan hákimi bolıp qaladı. Múńke óliminen soń Qublay hám onıń inisi Arıq Búka arasında puqaralar urısı baslandı. Masud tábiyiy túrde Qublayǵa qarsı shıqtı. Bir mıń eki júz alpıs tórtinshi jılǵa shekem Mongolstanda húkimdarlıq etken Arıq Búka Shaǵatay ulısı menen qatnasıqlardı tiklewge háreket etedi. Arıq Boka Shaǵatay áwladınan bolǵan Alǵuwını Shaǵatay ulısınıń húkimdarı etip tayanlawǵa erisedi. Alǵuw xan Más Útbek jáne Mawrınnaxrǵa saqıp diywan etip qaldıriladı. Alǵuw óliminen keyin Barak xan xızmetine kirgen Más Útbek bas wázir lawazımında xızmet etedi, biraq Barak xan húkimdarlıǵı Mawrınnahır diyqanlarınıń keń talan-taraj etiliwi menen baslandı. Bul bolsa bir mıń eki júz alpıs toǵız, bir mıń eki júz jetpisinshi jılları Masudtıń mámleket xojalıǵın, xalıq turmısın tiklew siyasatı sátsizlikke ushıraydı. Bir mıń eki júz jetpis birinshi jıldan keyin Masud hám onıń ulları Qaytuw xanǵa xızmet etti. Qullası Masud bek Mawrınnahırǵa úlken tikleniw jumısların alıp bardı. Atap aytqanda, Buxarada Masud bek tárepinen Masúriya medresesi qurılıp, onda óz dáwirinde mıńǵa jaqın student ilim alǵan. Masúdbekten keyin bir qatar dinastiya wákilleri de Shaǵatay ulısı húkimdarları xızmetinde boldı. Máselen, Masúdbek qaytıs bolǵannan soń onıń ulı Ǵıyasıddin Ábu Bákir Masúd ekinshi Qayduxan tárepinnen ákesiniń lawazımına tayınlandı hám bir mıń eki júz toqsan, bir mıń eki júz toqsan segizinshi jılları ol bul lawazımda xızmet etedi. Ábu Bákirden soń onıń aǵası Satılmısh beg ibn Mahmud Yalavach Másud úshinshiniń atı menen wázirlik dárejesinde xızmet etedi, biraq keyingi dinastiya wákilleri burınǵıday úlken siyasiy abıray hám kúshke iye bolmaǵan. Bul bálkim Shıǵatay ulısınday xanlardıń basqarıwındaǵı abıraydıń artıwı menen baylanıslı edi, atap aytqanda, dinastiyanıń sońǵı wákilleriniń biri Súyinshi beg Másud tórtinshi tek ǵana Qashqardıń nayıbı sıpatında xızmet etken. Muńke xannıń óliminen soń mongol ulısı taxtı ushın gúresler baslanıp ketti. Atap aytqanda Qıtayda Qubılay xan, Qaraqorımda bolsa Arıq Buka xan, Jaǵatay ulısınıń arqa shegarası boylap Kaydu xan húkimdar bolıp aladı. Qubılay xan hám Arıq Buka xan arasındaǵı gúresler ásirese keskin ótedi. Qubılay xan Qaraqorımǵa azıq-awqat jiberiwdi sheklep qoyadı. Nátiyjede bolsa azıq-awqat ónimleriniń tiykarǵı bólimin Qıtaydan alatuǵın dala xalıqları qıyın jaǵdayǵa túsip qaladı. Sonday-aq, Arıq Boqı xan Algunnıń Shaǵatay ulısıtaxtın iyelep, onı Altın Orda tásirinen shıǵarıp alıwǵa járdem bergen. Sonıń ishinde, Mırza Luǵıbek aytqanınday, Alǵu xám Arıq Boqı arasında tolıq sáykeslik xám sadıqlıq bar edi. Shaǵatay ulısın basqarıp atırǵan Orkina xatınıń Alǵuǵa turmısqa shıǵıwı da óz gezeginde Alǵudıń hákimiyatın nızamlastırdı. Biraq kóp ótpey Alǵu Arık Bukaxanǵa qarsı xáreket ete baslaydı hám qatnasıqlardaǵı teń salmaqlılıq buzıladı. Bir mıń eki júz alpıs úsh, bir mıń eki júz alpıs tórtinshi jıllar átirapında Alǵu qaytıs bolǵan, nátiyjede Qublay xan bay aymaq hesaplanǵan Máwrınnaxr aymaqları ústinen siyasıy qadaǵalaw ornatıwǵa xáreket etedi hám ózine tárepdar bolǵan xanzadalardı, Mubarakshah hám de Barak xan Shaǵatay ulısına jiberiledi. Sonday-aq, Mubarakshah xan bir mıń eki júz alpıs tórtinshi jıldıń báhárinde Ahangaranda Shaǵatay ulısınıń xanı dep járiyalanadı. Qublay xan jibergen jarlıq boyınsha bolsa Barak xan Mubarakshahtan keyin Shaǵatay ulısı taxtına otırıwı kerek bolǵan edi. Al, sol sebepli Barak xannıń ákesi Esun Duvannıń Shagaday ulısınıń abırayın esapqa alǵan Mubarak Shak Barak xandı ózine jaqın uslawǵa umtılǵan, sonıń ishinde Barak xanǵa barshi ataǵın beredi. Mubarek Shak xan birinshi bolıp islam dinin qabıl etken Shıǵatay xanı edi. Ol Tashkent wálayatındaǵı Axangaranda jańa dinge ótkenin járiyalaydı. Bálkim usı jaǵday ayırım mongol xámeldarlarınıń onnan narazı bolıwına sebep bolǵan shıǵar. Sebebi mongol aristokratiyasınıń huqıqıy qawmusı esaplanǵan Shıńǵıs xannıń jasawında dinlerge birdey qatnasta bolıw uqtırılǵan edi. Nátiyjede Múbárekshah xannan narazı bolǵan hámeldarlar Barak xan átirapında birlesedi. Sonıń ishinde, Rashiddin bergen maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, áskerlerdiń bir bólegi hámde Múbárekshah xannıń xatkeri Munshiyye Barakxan tárepine ótip ketedi. Bunıń nátiyjesinde Shaǵatay ulısında puqaralar urısı júzege kelgen desek, qáte bolmaydı. Ulıstıń arqasında Múbárekshá xan orın alasıp alǵan edi. Barakxan bolsa kúsh jıynaw maqsetinde Máwrınnaxrdıń oraylıq hám qubla aymaǵında jaylasqan bolıwı itimal. Sebebi Máwrınnaxr qublasındaǵı Shaǵanyan Barakxannıń ata miyras múlki esaplanar edi. Aqırında bir mıń eki júz alpıs besinshi jıldıń gúzinde Múbárek shah hám oǵan qarsı turǵan Barak xan áskerleri Xojentte soqlıǵısadı. Sawaj nátiyjesinde Múbárek shah xan taxttan quwıladı. Barak xan bir mıń eki júz alpıs altınshı jıldıń basında Shaǵatay ulısı taxtına otıradı. Ol kóp ótpey Mawrınnahırdı tolıq óz qol astına qamtıp alǵannan keyin mámleketti mongol ullı xanları tásir astınan tolıq. ajıratıp aladı. Sonıń ishinde bir mıń eki júz alpıs altınshı jıllar atırapında Qubılay xannıń Barak xandı Mongolıstanǵa boysındırıw ushın jibergen áskerleri Shıǵıs Túrkstannan quwıp shıǵarıladı, nátiyjede bolsa Barak xan Shaǵatay ulısınıń ámelde qol astına pútkilley ótip alıwına erisedi. Bul degeni Shaǵatay ulısı xanları belgili dárejede Ullı qaǵanǵa ǵárezli edi usı waqıtqa shekem. Bir mıń eki júz alpıs segizinshi jılı Barak xan hám Shaǵatay ulısınıń arqa-shıǵıs bóliminde húkimdarlıq etip atırǵan Qaydu xan arasında sawashlar bolıp ótedi. Biraq kóp ótpey eki aradaǵı gúreske Altın Orda húkimdarı Máńgú, yaǵnıy munka, temir, aralasadı. Aqır-ayaǵında eki arada kelisim dúziledi. Kelisimge muwapıq, bir jıldan keyin Talas oypatlıǵında qurıltay shaqırılıwı kerek edi. Bir mıń eki júz alpıs toǵızınshı jılı Talas oypatında shaqırılǵan qurıltayda Mangu Temir, Qaydu hám Baraqxanlar qatnasıp, eki xan óz múlkleriniń shegarasın belgilep aladı. Bul kelisimge muwapıq, Mawrınnaqırdıń úshten eki bólegi Baraqxanǵa, úshten bir bólegi qaydıwǵa jiberiledi. Sonday-aq, Barak xannıń Xorasanǵa júrisi waqtında Qaydıw xan óz áskerleri menen oǵan járdem kórsetiwge kelisiledi. Bir mıń eki júz jetpisinshi jıldıń báhárinde Barak xan úlken kólemdegi áskerler menen Xorasan júrisine atlanadı. Dáslepki sawashta Abaka xannıń inisi Tushbin ulı hám Amir Argun basshılıǵındaǵı áskerler Barak xan tárepinen jeńiliske ushıraydı. Biraq kóp ótpey ordadaǵı kelispewshilikler sebepli Qayduxan jibergen ámirler Barakxan áskerlerinen ajıralıp Arqaǵa qaytıp ketedi. Nátiyjede Abakaxan áskerleri menen bolǵan sheshiwshi sawashta Barakxan jeńiliske ushıraydı. Abakaxannan jeńilip Mawrınnaqırǵa qaytqan Barakxan parajǵa ushıraǵan bolıp onı taxtırawanda kóterip júretuǵın edi. Barakxandı fizikalıq jaqtan mámleket basqarıwına uqıpsız dep esaplaǵan ayırım mongol xanzadaları Kóterilis kótere baslaydı. Nátiyjede Barak xan járdem izlep jáne Qaydu xan aldına ketiwge májbúr boladı. Bir mıń eki júz jetpis birinshi jılı Barak xan qaytıs bolǵannan keyin Jaǵatay ulısı Qaydu xan tásirine túsip qaladı. Bul process jáne otız jıl dawam etedi. Bir mıń úsh júz úshinshi jılı uzaq waqıtlıq húkimdarlıqtan soń Qaydu xan qaytıs boladı. Aradan kóp ótpey Shaǵatay ulısında Dua xan yaǵnıy bir mıń eki júz seksen bes, bir mıń úsh júz jetinshi jıllar aralıǵında Húkimdarlıq etken bolsa, Shıǵıs Túrkistanda Kaydu taxtına onıń ulı Shapar kóteriledi. Shapar hám Duwaxan arasında kelispewshilikler júzege kelip, kóp waqıt ótpey Shapar taxttan aǵdarıladı hám Duwaxan Shaǵatay ulısı, sonıń ishinde, Shıǵıs Túrkistan aymaqları ústinen de jalǵız húkimdarǵa aylanıp qaladı. Duwaxan bir mıń úsh júz jetinshi jılı Almalıq átirapındaǵı Sepgun qala mákanında qaytıs boladı. Onıń óliminen soń taxtqa Barkólde ulı Kúnjok otıradı, yaǵnıy ol bir mıń úsh júz jeti, bir mıń úsh júz segizinshi jıllar aralığında ǵana taxttı basqaradı. Sonıń menen birge bir qatar Kúnjokke qarsı bolǵan xanzadalar oǵan qarsı kúresiw ushın áskerler jallay baslaydı. Taraz janındaǵı Bóribas mákanında eki aradaǵı sawashlarda Kúnjok jeńiske erisedi. Biraq Kúnjektiń húkimdarlıǵı da uzaq dawam etpegen. Kúnjek bir mıń úsh júz segizinshi jılı Juldız dep atalatuǵın aymaqta qaytıs boladı. Nátiyjede taxtqa Xızır atı menen belgili bolǵan Taliku xan otiradı. Xızır Taliku xan húkimdarlıǵı qızǵın gúreslerge bay halda ótedi. Dáslep Taliku xan Shapardıń áwladların quwǵınǵa aladı. Sonıń menen birge, Xızır Táliku xan ushın taxt máselesinde tiykarǵı qarsılas esaplanǵan Duwa xannıń áwladları da oǵan qarsı háreket baslaǵan edi. Bul gúresler nátiyjesinde bir mıń úsh júz toǵızınshı jılı Duwa xannıń ulı Kebek Táliku xandı óltiredi. Xannıń ólimi mámleketke jańa kóterilistiń baslanıwına sebep boladı. Sonıń ishinde burın taxttan qulatılǵan Shıǵıs ulus xanı Qayduwdıń ulı Shapar óziniń inileri hám tuwısqanları menen ǵárezsizlikke dawagerlik ete baslaydı. Sonday-aq, Shaǵatayzada Túkmannıń da kóterilisleri baslanıp ketedi. Usınday sharayatta Kebek xan ózin húkimdar dep járiyalaydı hám basqarıw dizginin óz qolına aladı. Ili boyındaǵı sawashta Kebek xan Tukma áskerlerin jeńedi. Kóp ótpey Tukma qolǵa alınıp, óltiriledi. Bir mıń úsh júz toǵızınshı jılı Kebek xannıń baslaması menen ótkerilgen qurıltayda Kebek taxtqa aǵası Esen Bukanı kóteriwge erisedi. Esen Buka xan dep járiyalanǵan bolsa da, mámlekette Kebek úlken abırayǵa iye boladı. Esen Buka dáwirinde Shaǵatay ulısı shıǵısta Yuań imperiyası menen, batısta bolsa Elxaniler menen tınımsız gúres alıp baradı. Yuań imperiyası menen Shaǵataylar arasında belgili siyasiy qarım-qarsılıqlar júzege kelgen bolıp, bir mıń úsh júz onınshı jıllar átirapında Shaǵatay ulısındaǵı taxt ushın gúresler barısında Japar ózine boysınǵan kóplegen xalıq penen shıǵısqa qaray háreketlenip, Yuan imperatorına boysınıwǵa ótiwi de bunıń sebeplerinen biri edi. Nátiyjede aldın Shaǵatay hám Qayduw múlklerin payda etken jerlerdiń ayırım bólimleri Yuan imperiyası aymaǵına ótip ketedi. Bul jaǵday eki arada jaylawlar máselesinde kelispewshiliklerdi keltirip shıǵaradı. Sonıń menen birge bir mıń úsh júz on úshinshi jılı Baju basshılıǵındaǵı Yuan elshilik missiyası Esen Buka tárepinen uslap qalınadı hám keyinirek talanadı. Bunıń nátiyjesinde eki arada áskeriy-siyasiy gúres júzege keledi. Atap aytqanda, bir mıń úsh júz on bes, bir mıń úsh júz on jetinshi jılları Yuan áskerleri tárepinen Shaǵatay ulısınıń shıǵıs jaylawları talan-taraj etiledi. Bul joǵaltıwlardı qaplaw ushın shaxzadalar Xorasanǵa talawshılıq júrislerin shólkemlestiredi. Sonıń ishinde, bir mıń úsh júz on eki, bir mıń úsh júz on úshinshi jıllar aralıǵında Kebek hám Amir Mansur basshılıǵındaǵı Shaǵatay áskeri Xorasanǵa bastırıp kiredi jáne de kóp olja menen qaytadı. Óz gezeginde Amir Ali Xushınıń Xorasan jawıngerleri Mawrınnaxrdı talan-taraj etedi. Bir mıń úsh júz on altınshı jılı qozǵalańshı Shaǵatay shaxzadası Yas-Sawir hám Iran Xulakuyleri áskerleri Mawrınnaxr qalalarına bastırıp kiredi. Bul áskeriy háreketler nátiyjesinde Yas-Sawir Termizden Samarqand shegarasına shekem bolǵan barlıq wálayat hám awıllar xalqın Amul, yaǵnıy Ámudárya boyı aymaqlarına kóshiredi, kóbek qol astındaǵı qalalardı wayran etedi. Bir mıń úsh júz on segizinshi jılı Esan Bukaxan qaytıs boladı, endi taxtqa Ámeldi aǵası dáwirinde de úlken huqıqlarǵa iye bolǵan Kebek xan otıradı. Kebek xan dáwiri mámleket tariyxındaǵı áhmiyetli burılıs dáwiri sıpatında tariyxta qaldı. Kebek xan qońsılas mongol mámleketleri menen kelisiw siyasatın júrgizedi, sonıń menen birge mámlekettiń ishki dúzimin de jaqsılaw ushın belgili háreketler alıp baradı. Ol Shaǵatay ulısınıń paytaxtın Shıǵıs Túrkistannan, yaǵnıy Almalıqtan Mawrınnaxrǵa kóshiredi. Eski Nasaf qalası ornına Qarshı qalası qurıladı. Pul hám mámuriy reformalardı ámelge asıradı. Sonday-aq, Shıńǵıs xan basqınshılıǵı dáwirinen beri wayran bolıp atırǵan Balx qalası qayta tiklenedi. Kebek xannıń otırıqshı turmısqa ótiwge umtılwı dinastiyanıń ayırım wákillerine Unamaǵan, álbette. Xátte bir mıń úsh júz jigirmanshı jıldıń átirapında Yesua oypatlıǵında Kebekke qarsı qozǵalań kóteriw hám onı taxttan awdarıw ushın jasırın joba dúzilgen. Biraq Kebek xan tárepinen bunday qozǵalańlar bastırıladı. Kebek xan bul dáwirde Yuan imperiyası menen jaqsı baylanıslar ornatıwǵa erisedi, sonıń ishinde, bir mıń úsh júz on toǵız, bir mıń úsh júz jigirmanshı jılları Yuan dinastiyası menen úzilip qalǵan qatnasıqlar tikleniwge erisiledi, sonıń menen bir qatarda Irandaǵı elxaniyler menen de awqam júzege keledi. Buǵan tiykarǵı sebep bir mıń úsh júz on altı, bir mıń úsh júz on jetinshi jılları Shaǵatay ulısınan kelispewshilik sebepli ajıralıp shıqqan Yassaúir oǵlan kóp ótpey Elxanelerge qarsı qozǵalań kóteredi. Nátiyjede esawırǵa qarsı awqam eki tárep ushın da paydalı shártnamaǵa aylanadı. Bunnan keyin bir mıń úsh júz jigirmanshı jılı shahzada esawır kebek áskerleri menen soqlıǵısıwda óltiriledi. Kebek xan dáwirinde Shaǵatay ulısında jámiyetlik hám ekonomikalıq turmıs sisteması tártipke salınadı, mámlekettiń siyasiy sisteması da belgili dárejede jolǵa qoyıladı. Kebek tárepinen ámelge asırılǵan otırıqshılıq siyasatın onıń miyrasxorları esaplanǵan inileri Elshigaday hám Duwa Timur da dawam ettiredi. Elshigaday dáwirinde Xorasan menen baylanıslı siyasat dawam ettiriledi, sonıń ishinde, Shaxzada Yassawir óliminen soń onıń qaramaǵında bolǵan aymaqlar Shaǵaday ulısına qosıp alınadı. Elshigaday shaxzada Yassawir oǵlanǵa baǵınıshlı bolǵan xalıqtı qayta tiklegen Balıq qalasına kóship ótkeredi. Nátiyjede keyinala bul xalıq Yassawiriyler qáwimi sıpatında qáliplesedi. Bir mıń úsh júz otız birinshi jılı Shaǵatay ulısı taxtına musulman húkimdar Aláwiddin atın alǵan Tarmashirin xan otıradı. Aláwetdin Tarmashirin xan dáwirinde Shaǵatay ulısınıń batıs bólimi tolıq otırıqshılasadı. Tarmashirin xan islam dástúrlerine tolıq ámel etip, jergilikli islam dini ulamaları menen keń kólemli baylanıslardı da jolǵa qoyadı. Jáne Sultan Tamashirin gúrrińine qaytayıq, Ibn Battuttanıń Sayaxatnama dep atalatuǵın shıǵarmasında ol tómendegishe jazadı. Men ol jerde orda dep atalatuǵın qararǵaqta bir neshe kún qalıp qoydım. Bir kúni ádettegidey meshitke kirip, tań namazımdı oqıdım. Namaz tamam bolǵanınan keyin bireu maǵan Sultan da usı meshitte ekenligin ayttı. Men ol menen kórisiu ushın oǵan jaqınlastım. Shayx Xasan hám faqih Xisomúddin Ali yaǵıy Sultanǵa men haqqımda bul jerde bir neshe kún aldın kelgenim tuurarı aytıp berdi. Sultan maǵan túrkiy tilde múrájat etti, Xoshmısan, Jaqsımısań, qutlı bolsın, dedi. Bul waqıtta ol jasıl xuddusi kaba kiygen, basına dál usı gezlemeden tigilgen shashıya qondırǵan edi. Sultan meshitten shıǵıp óz qabıllawxanası tárepke piyada jol aldı. Adamlar onıń átirapın qorshap alıp óz arzların aytar edi. Sultan jolda kim bolmasın, ol hayal ma, erkek pe, jargım, jarlı ma, kambaǵal ma yaki bolmasa bay ma, hár biriniń toqtap, birme-bir arzların tıńlaǵan. Yaǵnıy olardıń hár birine birme-bir qulaq asqan. Hátteki, Sultan tań namazın da, quptan nabazın da, álbette, jámáát penen birge oqıytuǵın edi. Ol tań namazın oqıp bolǵannan keyin, quyash shıǵaman degeunshe túrkiy tilde zikir aytıp otırǵan. Jáne de túslik namazın oqıwǵa kelgende kimdur oǵan qurma sawǵa etetuǵın bolsa, onı alıp, bul jerdegi jámáátke óz qolı menen birme-bir tarqatatuǵın bolǵan. Sonday-aq, ol namaz oqıǵan waqıtta meshitke kelgen insanlar ol menen sálemlesiw ushın qolın sozǵanda, ol, álbette, qol berip sálemlesken, amanlasqan. Tarmashirinxan islamdı Shaǵatay ulısınıń rásmiy dinine aylandırdı, abadanlastırıw hám qurılıs jumıslarına qayırqomlıq etti, sawda-satıq hám ónermentshiliktiń rawajlanıwına óz úlesin qostı. Sonıń menen sıyasıy baylanıslar alıp bardı. Sonıń ishinde, Tarmashirin xan Altın Orda, Elxaniyler hám Deli sultanlıǵı menen belsendi baylanıslar ornattı. Tarmashirin dáwirinen baslap Mısırdaǵı Mámlúkler sultanlıǵı menen de baylanıslar jolǵa qoyıldı. Áláwiddin Tarmashirin xan mámlekettegi siyasiy hám jámiyetlik jaǵdaydı jaqsılaw, monǵol hámeldarların otırıqshı turmıs tárizine úyretiwge urınǵan bolsa da, bul bir qatar narazılıqlarǵa sebep boldı. Onıń islam dinin qabıl etiwi, sózsiz, Tarmashirindi musılman puqaralarına jaqınlastırdı. Ol óz áskerlerine xalıqqa zıyan keltirmew, onıń qol astındaǵılarǵa ádalatlı múnásibette bolıwın Buyırdı. Tariyxshı As-Safadiydiń jazıwınsha, Tarmashrinniń aǵası tárepinen basqarılǵan bir qala xalqı onıń ádalatsız basqarıwınan narazı bolıp, shaǵım etiw ushın xan aldına kelgen. Onıń is-háreketi ushın Tarmashrin qarjılay tólem tólewdi usındı, biraq olar buǵan kelisim bermey, Qattıraq jazanı talap etkende Tarmashirin olardıń talabın orınlap zalım tuwısqanın óltirdi. Bunday jaǵdaylar monǵol aqsúyekleri, sonıń ishinde Shaǵatayzada shaxzadalarınıń Tarmashirin xannan naarazı bolıwına alıp keldi. Derekler Tarmashirindi óz eline sháriyat qaǵıydaların qatań ornatqanlıǵı menen dańqqa erisken húkimdar sıpatında, táriypleydi, biraq bul siyasat Shıńǵısxan dáwirinen berli qatań ámel qılınıp kiyatırǵan yasa qaǵıydalar menen sáykes kelmewshilikti júzege keltirdi. Sonday-aq, Duwaxannıń áwladları arasında taxtqa nızamlı dáwager bola alatuǵın bir qansha shaxzadalar bar bolıp, Aláwiddin Tarmashirinxanǵa siyasiy Qarsılas bolıwı múmkin bolǵan shaxzadalar qatarında Duwa Teymurdıń ulı Buzan, sonday-aq, basqa da jiyenleri, Kebektiń ulı Yanǵı hám Ebugenniń ulı Jeńkeshi, Esun Teymur, sıyaqlılar bar edi. Sonday-aq, As-Safadiydiń jazıwınsha Tarmashirin monǵol ámirlerin eginshilik penen shuǵıllanıwǵa májbúrlegen bir mıń úsh júz jigirma altınshı jılı-aq bir qansha Shaǵatay ámirleri Máwrınnaxr da jer yamasa baǵlarǵa iye bolǵan bolsa da, bul jerden qálegeninshe paydalanıp, eginshilik penen shuǵıllanıwı shárt emes edi. Bul jaǵdaylar óz gezeginde Tarmashirin xanǵa qarsı oppoziciyanıń qáliplesiwine alıp keldi. Nátiyjede bir mıń úsh júz otız tórtinshi jılı Shaǵatay ulısınıń shıǵıs bóliminde Darmashirin xanǵa qarsı kóterilis júzege keldi hám kóteriliske onıń jiyeni Buzan ibn Duwa Temur basshılıq etti. Buzan Duwa Temur ulı musılman bolıp, degen menen onıń iymanı azı, ádep-ikramlılıǵı bolsa buzıq adam edi. Oǵan ant berip, Darmasharindi awdarǵanlıǵınıń sebepli sultan óz babası, joqarıda aytqanımday, musılman mámleketlerin wayran etken Shıńǵıstıń wásiyatların orınlamaǵan edi. Jıńǵız óz pármanlarınan ibarat Yasaq dep atalǵan kitap dúzgen. Kimde-kim usı kitapta jazılǵan buyrıqlardı orınlamasa, ol taxttan awdarılıwı kerek edi. Jıńǵıstıń wásiyatına bola, olardıń pútkil áwladları jılına bir márte toy dep atalatuǵın zıyapatqa jıynalatuǵın bolǵan. Shıńǵıs áwladları, ámirler, xayallar hám iri sárkardalar sol kúni mámlekettiń tórt tárepinen kelip bir jerge jám bolǵan. Yaǵnıy Sultan Tarmasharin siyapat dúziwdi biykar etip, bul ádetti joyǵan edi. Olar Tarmasharinniń tap usı isi ushın sonday-aq, tórt jıl dawamında Xorasanǵa tutas wálayatta jasap, mámlekettiń Qıtayǵa jaqın bólimine kelmegeni ushın da onı taxttan awdarǵan. Ámeldegi dástúr boyınsha bolsa olar hár jılı usı jerge kelip, áskerlerdiń áhwalın kórip qaytıwı shárt edi. Tarmashirin siyasatınan narazı bolǵan kóshpeli mongol aqsúyekleri kóterilis kóterip, Buzandı ózlerine húkimdar dep járiyalaydı. Tarmashirin xan taxtqa otırıwdan aldın Ǵazna nayıbı sıpatında xızmet etken bolıp, Ǵaznada onıń tiykarǵı kúshleri jámlengen. Ǵazna nayıbı amir Buruntoy Aláwitdin Tarmashirin xannıń sadıq adamlarınan edi. Sol sebepli ǵazınaǵa jol alǵan tarma shirin jolda kebektiń ulı yańqı tárepinen qolǵa alınadı hám kóp ótpey óltiriledi. Shaǵatay ulısınıń on segizinshi xanı Tarma shirinniń xızmetine onsha úlken itibar berilmegen. Solay bolsa da Tarma shirin Máwrenaxrdaǵı mongol xanları ishinde eń dinshil, taqwa hám júdá kishibeyil, Húkimdarlardan biri bolǵan ol Shaǵatay ulsı taxtına otırǵannan keyin islam dinine iseniwi menen birge musılmansha Aláwiddin atın da xabıl etedi hám oǵan Sultan al-Azam, Eń ullı sultan, degen ataq beriledi. Tarmashirin taxtqa kelgenge shekem Qashqadárya, Oypatlıǵında jasaǵan, onıń islam dinin qabıl etiwi hám bul dinge iseniwinde dál usı aymaqta jasawshı sheyxlar hám islam ulamalarınıń tásiri úlken bolǵan. Xandı óz kózi menen kórip, onıń menen sáwbetlesken arab sayaxatshısı Ibn Battuttanıń gúwalıq beriwinshe, Naqshabtı shayx Hasan atlı shayx oǵan ustazlıq etken. Bul dáwirde jasaǵan shayx Shamsiddin Kulal hám imam Xisamiddin Yaǵiy Tarmashirin dáwirinde xızmet kórsetedi. Mırza Uluǵbektiń Tórt ulıs tariyxı shıǵarmasında jazılıwınsha, onıń baxıtlı húkimdarlıǵı dáwirinde Shaǵatay ulısı islam mámleketine aylandı. Táńri taalanıń bendeleri onıń mámleketi zamanında ayrıqsha abadanlıqta. ómir súrdi. Darma-shirin islam tiykarlarına sonshelli qatań ámel etetuǵın edi, diniy máresimler hám qaǵıydaları jeke hám mámlekettiń turmıslıq máselelerine qayshı bolǵan jaǵdayda da islam qaǵıydalarına sheginbesten ámel etetuǵın edi. Onıń dáwirinde diniy ulamalar, shayxlar hám imamlarǵa jeterli húrmet kórsetilgen. Ibn Battuttanıń tómendegi gúrrińi bunıń tastıyıqlawı, Bir kúni men, Pesin namazın oqıw ushın meshitke bardım, biraq xan ele joq edi. Onıń máhremlerinen biri jaynamaz ákelip, mihrab janına, ádette sultan namaz oqıytuǵın jerge jaydı hám Xisamiddin, yaǵıy, imamǵa, Sultanımız dáretlerin tamamlaǵansha namazdı baslamay kútip turar ekensiz, dedi. Imam ornınan turıp namaz Quday ushın ba yamasa Tarmashirin ushın ba? Ol muazzinge azan aytıwshıǵa namazdı baslawdı buyırdı. Sultan meshitke kirip kelgeninde eki rakat namaz oqılıp bolǵan edi. Sonı da ol qalǵan eki rakat namazdı kelgen jerinen tamamladı. Ol namazdı adamlar ayaq kiyimlerin sheship taslaytuǵın jerde, meshit bosaǵasında otırıp oqıdı. namazdıń oqılmay qalǵan bóleginde pitkerip, imamnıń aldına sálemlesiwge keldi. Men imamnıń qasında tur edim. Soń Sultan maǵan qarap, Sen óz mámleketińe qaytıp baratırǵanıńda, ájemlerdiń, bul jerde arab emes dermawırnaqır xalqı názerde tutılǵan, jarlıları Sultanǵa qanday múnásibette bolatuǵının aytıp bar, dedi. Biraq Tarmashirinniń jámiyetlik ádalatlı siyasatı, dinshilligi hám qudayshlılıǵı, mongol shańaraǵına tiyisli húkimdar qatlamlarınıń narazılıǵına sebep boldı. Yaǵnıy Tarmashirinniń mámleket hám jámiyet basqarıwın islamlastırıw siyasatı onıń dushpanlarına qol kelip, Shıńǵıs xan tárepinen engizilgen qaǵıydalar, atap aytqanda, yasaq nızamına ámel etirmey atırǵanlıǵı tiykarǵı sebep etip alındı hám xandı almastırıw kerek dep tabıldı. Xosh, Tarma Shirin xızmetinde yasaqta belgilengen qaysı qaǵıydalarǵa qayshı belgiler bar edi? Shıńǵısxannıń wásiyatı hám yasaq qaǵıydalarına muwapıq bir jılda bir márte úlken qurıltay shaqırılıp, zıyapatlar, toylar, shólkemlestiriliwi hám onda barlıq mongol xanları, qatnasıwı kerek edi. Shaması Shıńǵıs xan usı jol menen xan shańaraǵına tiyisli shaxzadalar hám sárkardalardıń awqamın, doslıǵın hám birligin bekkemlestirmekshi bolǵan. Tarmashirin bolsa pútkil Mawrınnaxrda joqarı dárejedegi saltanatlı zıyapatlar shólkemlestiriwdi biykar etip, bul ádetke shek qoyǵan. Onıń bul qararǵa keliwine óziniń islam sharayatına sáykes siyasat, júrgiziwi, ayrıqsha isrápkershilikler hám olardan tıyılıw hám taqıwanı durıs jolǵa qoyıw sebep boldı, sonday-aq mámlekette ol shıǵarǵan pármanlar hám de jolǵa qoyılǵan tártip-qaǵıydalar yasaq nızamlarına emes, shariyat qaǵıydalarına tiykarlanǵan edi. Bunnan tısqarı, Tarmashirin óz húkimdarlıǵınıń aqırǵı tórt jılında bir mártede Mongolstan paytaxtı Qaraqurımda, Ullı xan qarargahında jılına bir márte shaqırılatuǵın qurıltayǵa barmaǵan. Shıńǵıs xan wásiyatında usı qurıltayda barlıq xan shańaraǵı wákilleriniń qatnasıwı shárt ekenligi kórsetilgen edi. Tarmashirenge qarsı bolǵan pitneshiler yasaq nızamınıń birinshi qaǵıydası yaǵnıy húkimdar Xan yasaqqa qatań ámel etiwi haqqında ant beriwi hám oǵan ámel etiwi, ámel etpese xandı ómirlik qamaqqa alıw yamasa jazalaw, hátte, óltiriw múmkin degen qaǵıydaǵa tiykarlanıp, Tarmashrindı xan hákimiyatına layıqsız dep, onı taxttan túsiriw hám Buzandı xan etip saylaw tasaddutine tústi. Sonnan keyin Tarma-shirenge qarsı qástiyanlıq shólkemlestirilip, Xorasan tárepke ketip baratırǵan taqwadar xan Kesh jaqınında uslap óltiriledi. Bul bahalı maǵlıwmatlar professor Akbar Zamanovtıń Orta ásirler tariyxıy tulǵalar ómiriniń ayırım belgisiz betleri kitabında keltirilgen. Bul zan dáslep Jetisuda ámirler tárepinen qollap-quwatlanǵan bolıp, ol jerden Tama-shirenge qarsı shıǵadı. Ol islam dinine isense de yahudiy hám xristianlarǵa qáwenderlik etken. Buzan Shıǵatay ulısınıń paytaxtın Almalıqqa kóshirgen hám ol jerde bir jıldan azıraq waqıt húkimdarlıq etip, óz siyasatında qáwimlik mongol turǵaqsúyekleri wákillerine, sonday-aq sol waqıtqa shekem mámlekettiń iri qalalarında basqarıw, sonday-aq lawazımlardı iyelep alǵan uyǵır buddistler arasınan bir topar hámeldarlarǵa súyengen. Bul zan siyasiy jaqtan júdá qatań bolıp yasaq qaǵıydaların qayta engizgen. Sonday-aq bul zan saltanattı jalǵız ózi basqarıwǵa umtılıp, dinastiya wákillerin qırıp taslaw jolınan barǵan. Máselen, Elshigaday áwladları da bul zan tárepinen óltirilgen, óz siyasatınan narazı bolǵan ámirlerdi xátteki óz atalıǵın da óltirtken. Nátiyjede bolsa bir qatar ámirler bul zannan narazı bolıp oǵan qarsı kóterilisler baslaǵan. Muyniddin Natanziydiń jazıwınsha Buzan óz ámirleri tárepinen óltirilgen hám Almalıqtan onsha uzaq bolmaǵan Xarror awılındaǵı qabrıstanǵa jerlengen. Onnan keyin Shıǵıtay ulısınıń Duwanıń aqlıǵı Jeńshi bir mıń úsh júz otız besinshi jıldıń aqırınan bir mıń úsh júz otız segizinshi jıldıń sońına shekem basqarǵan. Jeńshi katolik missionerleri hám budizm ruwxaniylarına basshılıq etken. Jáne de xátte Almalıqta Nestorian episkoplıǵın ashqan. Sonday-aq húkimdar óziniń jeti jasar ulınıń xristian bolıwına ruxsat bergen hám suwǵa shomıldırǵan. Dereklerde keltiriwinshe, qannıń jaylasıw ornı Almalıqta bolıp, ol shaxmat oynawdı hám de ań awlawdı jaqsı kórgen al mámleketlik islerge bolsa pútkilley biypárwa bolǵan. Sol sebepli taxt ushın oǵan qarsı inisi Esun Timur basshılıǵında kóterilis júzege keledi. Aqır ayaǵında taxt ushın gúreste Esun Temur jeńiske erisedi. Degen menen Esun Temur dáwirinde de mámleketlik dúzim, mámleketlik siyasiy dúzim tiykarǵı tártipke salınbaydı. Húkimdar haqqında tariyxshılar aǵasın taxttan awdarǵannan keyin aqıldan azadı, hátte onıń aǵasına qarsı qayraǵan degen sıltaw menen anasın da jazalawǵa shekem barǵan degen Dereklerdi jazadı. Bir mıń úsh júz otız toǵızınshı jılı taxtqa Oktay áwladlarınan bolǵan Aliy Sultan keledi. Aliy Sultan musılman húkimdar bolıp Shaǵatay ulısınıń shıǵıs bóliminde islamdı tiykarǵı din dárejesine alıp shıǵıwǵa háreket etedi. Onıń dáwirinde kóplegen buddizm hám xristian dinindegi ruwxaniyler quwdalawǵa yamasa óltiriledi. Bir mıń úsh júz otız segizinshi, bir mıń úsh júz otız toǵızınshı jılları Shaǵatay ulısınıń shıǵıs bóliminde oba tarqalıp, húkimdar bunnan basqa dindegilerge qarsı gúresti qural sıpatında paydalanǵan. Bir mıń úsh júz otız toǵızınshı jılı Shaǵatay ulısınıń shıǵıs bóliminde tarqalǵan oba epidemiyası jergilikli xalıq bunday epidemiyalarǵa qarsı gúresiwdiń zárúr ilajları menen jeterli dárejede tanıs bolǵanlıǵı sebepli bolsa kerek, Bul jerde uzaq dawam etpeydi. Biraq bul kesellik sayaxatshılar, elshiler hám kárwanlar arqalı tarqalıp, bir mıń úsh júz qırqınshı jıllardıń ekinshi yarımında Evropaǵa keń jayıladı. Tazalıq hám sanitariyalıq jumıslar jaqsı jolǵa qoyılmaǵanı ushın bolsa kerek, bul oba Evropada júdá úlken kólemdegi apatshılıqqa sebep boladı. Bul epidemiya Evropa tariyxında Qara ólim dep atalıp, Onıń nátiyjesinde Evropa xalqınıń otız qırq procenti nábıt boladı. Bir mıń úsh júz qırqınshı jılı Termizde Shıǵatay ulısınan bolǵan Muxammed ibn Pulat ózin húkimdar dep járiyalaǵan. Kóp ótpey ol xanlıqtıń shıǵıs bólimlerin de iyelep alıwǵa erisedi. Buǵan bir mıń úsh júz qırq birinshi jılı kútilmegende Áli sultannıń qaytıs bolıwı jol ashıp beredi. Biraq Muxammedtiń húkimdarlıǵı da uzaq dawam etpeydi, Hám bir mıń úsh júz qırq ekinshi jılı-aq onıń ornına basqa húkimdar, Xalil, taxtqa keledi. Xalil dáslep Xirattaǵı Qurt dinastiyası járdeminde Taraz janındaǵı sawashta jeńiske erisip, imperiya paytaxtı bolǵan Shaǵatay ulısınıń arqa bólimin de ózine boysındıradı. Xalil xátte Qaraqum qalasına júris qılıp onı talap, keyin qaytadı. Xalildiń basqarıw siyasatında tiykarınan Termiz xanzadaları úlken abırayǵa iye edi. Atap aytqanda, Tarmashirin dáwirinde Termiz nayıbı sıpatında xızmet etken Aláwul Múlk Termizi Xalildiń wáziri etip tayınlanǵan edi. Xalil Aláwul Múlkti Almalıq iyelegennen keyin Shıǵıs aymaqlar nayıbı etip tayınladı. Biraq kóp ótpey Aláwul Múlk Xalilge qarsı kóterilis kótermekshi ekenligi haqqındaǵı xabarlar sebepli ol óltiriledi. Bul jaǵday ásirese musulman xalıqtıń narazılıǵına sebep boladı. Ibn Battuttanıń jazıwınsha, Xalil kóp ótpey bir waqıtlar ózine járdem bergen Geyrat xákimi Xusayn Qurtqa qarsı atlanıs jasaydı hám bul atlanısta jeńilip, qolǵa alınadı. Sonnan keyin taxtqa Shaǵatayzada Yasawir oǵlannıń balası Xazan xan otıradı. On tórtinshi ásirdiń qırqınshı jıllarına kelip Jetsuda Duǵlat ámirliginiń júzege keliwi ámelde Shaǵatay ulısınıń tarqalıp ketiwinen, ornına Máwrınnaxr ámirliginiń júzege keliwine túrtki boladı. Shaǵatay xanlarınıń sońǵı wákillerinen biri Xazan xan Oraylıq xan hákimiyatınıń kúsh-qúdiretin kóterip ishki siyasatta Kebek xan Tarmashirinxan jolın tutıwǵa háreket etti. Ol kóshpeli áskerlerge qarsı gúres alıp barıp Qashqadárya oypatlıǵında, hátte olarǵa qarsı tayansh oray etip, Zánjirsaray qorǵanın da qurǵan edi. Sonday-aq, bir mıń úsh júz qırq besinshi jılı Qazanxan tengeleriniń Almalı qalasında baslıwı onıń kúshi hám tásiri Shaǵatay ulısınıń shıǵıs aymaqlarına da tarqalǵanınan, derek beredi. Qazan xan hákimiyattıń oraylasıwına qarsılıq kórsetken túrk-monǵol ámirleri menen gúreske kirisedi. Kóterilishshi feodallardıń basına kelip shıǵıwı Qawshın ruwınan bolǵan Amir Qazaǵan turǵan edi. Ol ashıqtan-ashıq xanǵa qarsı shıǵadı hám bir mıń úsh júz qırq besinshi jıldıń gúzinde Ámiwdárya jaǵasındaǵı Salsaray aymaǵında Ásker jıynaydı. Dara-Ezanga dalasında eki táreptiń áskerleri soqılıǵısadı. Sawash dawamında Amir Qazaǵannıń kózine oq tiyedi, nátiyjede Amir Qazaǵan jeńilip, qublaǵa sheginedi. Qazaǵan xan bolsa dushpanǵa qarsı júriwdiń ornına qarshıǵa qaytıp ketedi. Biraq usı jılı Qashqadárya oypadlıǵında qıstıń qattı keliwi nátiyjesinde Qazanxan áskerlerindegi atlılarǵa qırǵın keledi hám kópshilik atlılardıń piyada qalıwı Qazanxan áskeriniń áskeriy qábiletin tómenletken. Bunnan paydalanǵan Amir Qazaǵan Qazanxanǵa qarsı ásker tartıp, Ekinshi sawashta onı jeńedi. Qazan xannıń óltiriliwi nátiyjesinde Shaǵatay shańaraǵı aǵzalarınıń Mawrınnaxırdaǵı húkimdarlıǵı ámelde tamamlanǵan. Olardıń qolınan basqarıwdı alǵan ámirler xan shańaraǵınıń wákillerin tek ǵana Shıńǵıs xan ruwınan bolǵanlıǵı ushın atına ǵana taxtqa otırǵızǵan. Ámir mámlekettiń basında turǵan hám ol ulus ámiri dep atalǵan. Ámir Qazaǵan engizgen Shaǵatay xanlarınıń atına ǵana Xan dep taxtqa kóteriw dástúri bolsa usı dáwirden baslap ózbek mámleketshiligi tariyxında xan kóteriw, jalǵan xan sıyaqlı túsiniklerdi alıp kirgen. Amir Ǵazaǵan birinshi márte jalǵan xan sıpatında Oktay áwladınan bolǵan danıshmanshını taxtqa kótergen, Amir Xazaǵan danıshmanshanıń tek bir nıshan sıpatında ǵana atın aytpasa, Amir Xazaǵan onıń múlk hám xazine islerine aralasıwına jol qoymadı. Pitneshi jawız adamlar onıń aldında sóylewge awız asha almawı ushın isenimli waqıya jazıwshılardı múlazım hám keshik tanlar atı menen ordasına yaǵnıy xızmetine tayınladı. Qullası, eki jıl ishinde mámlekette turaqlılıq ornatılıp, pitneshilerdiń keliwinen sharayat ketip, jamanlıqlar basılǵannan soń ámir qazaǵan, danıshmanshıǵa, Oktay qaǵan áwladınan degen ayıp taǵıp, onı sheyit etti hám Shaǵatay áwladınan bolǵan Bayanqulını saltanat taxtına otırǵızdı. Danıshmanshınıń kórgen bilgeleri onıń da basına túsetuǵının ańlap, ol zárúrlikten zaman minezine beyimlesti hám saltanat kireminde Ámir Qazaǵan menen Nádim sıyaqlı nart oynadı. Bul eki ullı insanlardıń birigiw xabarı hám Qazaǵannıń ádilligi sebepli múlk hám millet isleri sonshelli bekkem boldı hám ústin boldı, Qasqır menen qoy bir suwlaqtan suw iship, dárwish ilashıǵı, qutqarıw, úyine aylandı. Zulımlıq atı hám sitem nıshanı turmıs betinen pútkilley joǵaldı. Ápiwayı adamlar hám ullılar, músápirler hám turaqlılar, úlkenniń de, kishiniń de kewlinde turmıs kárritishinen shaǵınıw tozańı qalmadı hám Anushervon ádilligi haqqındaǵı gúrrińler xalıqyatınan umtıldı. Onıń ádillik ólshemi sonday joqarı dárejege jetti, hesh bir ámir yaki wázir mal-múlkten, úsir salıǵı hám rásmiy kapshurdan basqa hesh bir at yaki hesh bir súwret penen, hesh bir bendeden hesh bir dinar da ala almas edi. Mısal retinde, eger jolawshılardıń ótip-qonıw ornı arslan uyası hám ájdaha qoynında jaylasqan bolsa da óz úyleri hám qutqarıw bólmesinen góre tınıshraq bolar edi. Samaldan basqa hesh bir janzat Allah bendeleriniń esiginen ózbasımshalıq penen kirmeytuǵın edi. Usı bahalı maǵlıwmatlar óz gezeginde Muiniddin Natanziydiń Muntaxab ut-Tawaarixi Muiiniy shıǵarmasında. keltiriledi. Amir Qazaǵannıń óliminen soń ulı Abdulla taxttı iyeleydi hám paytaxttı Samarqandqa kóshiredi. Abdulla xannıń hákimiyatı uzaq dawam etpeydi. Buǵan bir qatar sebepler de bar edi. Sonıń ishinde, taxtqa kelgen Amir Abdulla Bayanqulı xandı jeterli sebeplersiz óltirttiredi hám onıń ornına Temurshah xandı taxtqa kóteredi. Sonıń menen birge kóplegen máwrınnahır ámirleri tiykarınan Ámir Qazaǵannıń shaxsı arqalı birlesken bolıp onıń ólimi hám Bayanqulı xannıń óltirilgeni máwrınnahırda ámirlerdiń kóterilisine sebep boladı. Sonıń ishinde Suldus qáwimi jetekshisi Ámir Bayan Suldus hám Barlas urıwınan bolǵan Ámir Hajı Barlas basshılıǵındaǵı bir topar ámirler kóterilis kóterip Abdullanı, Óltiredi. Bul kóterilis basqınshılıqlar háwij alıp ketedi. Nátiyjede Máwrınaqırde bir mıń úsh júz qırq bes, bir mıń úsh júz qırq altınshı jılları Shaǵatay ulısınıń batıs bóliminde taxt ushın gúresler bolıp atırǵan waqıtta Shaǵatay ulısınıń shıǵıs aymaǵında bul jerdegi real kúshti qaraushı Duǵlat ruwı ámirleri derli qárezsiz siyasat júrgize baslaydı. Sonıń ishinde bir mıń úsh júz qırq segizinshi jılı Duǵlat ruwı ámiri Ámir Polatshı Aqsuwda jasap atırǵan Shaǵatayzada Emil xojanıń ulı on altı jasar Toǵluq Temurdı Shaǵatay ulısınıń shıǵıs bólimine húkimdar dep járiyalaydı. Bunıń nátiyjesinde Shaǵatay ulısı rásmiy túrde ekige bólinedi. Shaǵatay ulısınıń tariyxı ápiwayı kelispewshilikler hám húkimranlıqlar bayanı emes, al hákimiyat hám qarshılıq, bárqulla tártip hám tártipsizlik arasındaǵı turaqsız shegarada soqılıǵısqan bayanat nápesi. Bul sonday bir álem edi, onda zulımlıq reformalar menen qatar jasap xalıqtıń sózsiz azap-aqıretleri, jalın sıyaqlı kóterilislerdi keltirip shıǵaratuǵın edi. Maxmud Tarabiy haqqındaǵı áńgime bolsa tek ǵana kóterilis jılnaması emes, al ayawsız kúsh arasında máńgi qádir-qımbatqa umtılıwdıń nıshanı. Yalovachlar áwladı bolsa kelisim, diplomatiya, aqıl-parasat, hátte eń mórt tártiplerdiń ómirin uzaytıwı múmkin ekenligi haqqında esletip turadı. Shıǵatay ulısınıń ózi Gyakiy Jannet, Yaki apatshılıq emes edi, al ol hákimiyat ushın, xalıq ushın, mámleketshilik ideyasınıń ózi ushın sınaqqa aylanǵan. Bul tariyx betleri tek ǵana ótmishtiń aynası emes, olarda eskertiw, sabaq hám shaqırıq jámlengen. Sebebi tariyx hesh qashan uyqılamaydı, ol. baqlaydı hám jáne onı tıńlar ma eken dep kútedi. Bul jayqun joybar edi. Búgin biz sizge sóz etken tema álbette sizge qızıqlı boldı dep oylaymız, tereńnen ishine tarta aldıq dep oylaymız. Keyingi sanlarda kóriskenshe, layk basıń, kommentariy jazıń hám doslarıńızǵa jiberip qoyıń.